Bakkartlu kmieni dalodu, għamilt ħasla ħwejjeġ u ġejt ħanun xora ħalli l-mara malli tqum ikolla surprise nistennija. Eh, x'raġel eżemplari vija ux. U veduta bħal di qoddimi, xirrit aktar ma joqosni xejn. L-unika muntanja li għandna fl-gżejjer Maltin. Eh? Dik li kienu jgħidu, li xi darba twarrat ukoll. Niggarantilkom jiena, l-irħata wart m'għandi żgur, eh? Għaliex da kollu marbut mar-raħal li ġejna nżuru llum, għaliex ismu jgħidu li ngħata meta kien hemm xi wħud li kienu jonxru l-ħwejjeġ tagħhom. Oħrajn isostnu li l-isem ġie mogħti għal xi nies tas-sengħa li kienu jaħdmu l-ġebel, iqattgħu l-ġebel bis-sega jew is-serrieq, dak iż-żmien ma kellhomx il-makkinarju tal-lum. Iżda hemm oħrajn imbagħad li jsostnu fosthom magri eh, li dan huwa marbut mal-parti reliġjuża Għaliex jgħidu li l-isem ġej mill-kelma Lhudija li tfisser il-magħżul? Għaliex hawnhekk fil-viċinanzi kien hawn komunità Għarbija u ffurmat il-villaġġ tagħhom, bħall-Muselmin. Eh, u allura l-Kattoliċi sabiex jagħmlu competition mal-Għarab, effurmaw villaġġ tagħhom ukoll, dak li qegħdin fih illum. U il-lat reliġjuż jissemma wkoll Fil-motto ta' dan ir-raħal, Prior Crediti, l-ewwel li hemm int. Għaliex jgħidu li l-ewwel nies li laqgħu 'l San Pawl bix-xuga mani sabiex ikun jista' jintmesaħ ftit wara l-għarqa li kellu u anki bela te tajba biex joħodha quddiem il-ħuġġieġa kienu propju nies minn dan ir-raħal. Ħalli għelu mbagħad mill-ħuġġieġa ħarġet il-lifa? Imma dak jista' jkun li kien hemm xi misliem minn Ħal Muselmin li ma ridux li San Pawlu tefa' l-lefgħa hemm, eh, min jaf, kollox jista' jkun. Ivejja, ma nbaħtux fejn ġejna, ilni ngħidilkom dwar dar-raħal. Ninsabu ġewwa r-raħal ta' Naxxar. Ħa naraw x'ħa joffrilna. Eh, fil-lista tal-milizzja tal-1419-1420, dan ir-raħal jissemma bħala Kazal Naxaru. Jew inkella naxħaru xi ħadd rani forsi mill-muntanja nonxor, semmewha lija. Da kif ġew roża, da bojotna li kienu. Junnuf, xtatom il-mara tajt. Imma jimman xaċ roża. L-ħwejna? Ma bis-serjetà? Ma kontx naf, qabiżli. Vera l San Pawl laqgħu f'daru. Imma jien naħseb ħadd kaċċir il-mara minn dar istess. Imma kif dejjem naxxaqa jiena, chill out, chill out. Ta' San Pawl iċċill out. Ħalli kollox ma dejjem jiġri li xi ħaġa jien. In-Naxxar huwa raħal imdaqqas mhux ħażin li jinsab fit-Tramuntana ta' Malta. Ma nafux b'mod preċiż meta ssawwar bħala villaġġ, iżda nafu li l-ewwel eżistenza tal-bniedem f'din iż-żona tmur lura għal żmien preistoriku. Din l-evidenza tidher biċ-ċar mill-fdalijiet li nstabu f'diversi akkwati ta' dan ir-raħal, fosthom bil-ġebel megalitku ta' Talkadi u Kaliit Marku. Ma' dawn insibu tempju Neolitku imsemmi ta' Ħammut għall-isem tal-għelieqi li nstab fiha. Dawn ġew skoperti fit-18 ta' Jannar tal-1928 biex aktar tard Beda tħaffir għal iktar fdalijiet fiż-żona. Instabu diversi fdalijiet bħal fuħħar sewdini li kien komuni f'dak iż-żmien flimkien ma' qatt ta' fuħħar ieħor ta' żmien ir-ram. L-ikbar sejba kienet dendul għal ħars mill-għajn li ħafna kienu jemmnu biha fi żminijiet magħmula minn stalaktita illustrata f'għamla ovali. Ma' dawn nistabu numru kbir ta' oqbra fin-naxxar minn perjodi differenti u kar trazz bħala modija l-karrettuni viċin it-tela ta' Alla Ombu. L-ewwel data preċiża ta' popolazzjoni li nsibu fin-naxxar teħodna lura għas-sena 1530 fejn l tan-nies kien madud flimkien mal-Mosta u l-Gargur. Flimkien kienu joqogħdu madwar 4000 persuna. Fl-1667 In-Naxxar insibuh imniżżel għalih waħdu, bin-numru ta' nies ikun ftit aktar minn 2,000 ruħ. In-numru ta' residenti naqas fiż-żminijiet ta' wara u baqa' wieħed stabbli ta' madwar 1,500 persuna sal-bidu tas-seklu 18. Fis-seklu ta' wara, l-għadd ta' nies reġa' beda jikber biex laħaq il-milja tiegħu lejn l-aħħar tas-seklu, eżattament fl-1890, bi 3,490 ruħ. Wara li ntemmet it-Tieni Gwerra Dinjija,

In-numru attwali ta' popolazzjoni ġewwa n-Naxxar huwa ta' 14,891 persuna. We got the future burning the past Good and the bad, making it last We are what I want and I want what I already got Fin-Naxxar insibu diversi binjiet importanti ta' nies magħrufa li għamlu l-istorja ta' pajjiżna. Fost dawn insibu din id-dar ta' warajja, magħrufa bħala id-Dar tal-Kaċċa. Din kienet proprjetà tal-Gran Mastru von Hompesch, l-aħħar Gran Mastru li serva fil-Gżejjer Maltin. Qabel ġew il-Franċiżi u keċċew l-Ordni tal-Kavallieri bid-daqqiet ta' siq il-barra. Dal-Gran Mastru, bħal ħafna Maltin oħra, kellu id-delizzju tal-kaċċa. U żgur li fir-referendum tal-kaċċa kien jivota iva kieku kien preżenti, eh? u għalhekk iddeċieda li jibni dar Għal dan il-passatemp. Issa minn fejn kien jikkaċċja jekk mhux minn fuq il-bejt jew mit-tieqa ma nafx. Eh, kien hawn l-eliq jew hekk fil-madwar, eh, ġi mhux dal-bini kollu li nsibu llum. Eh, ma nafx laqqax kien jikkaċċja jekk hux ħamim, gamim jew summin jew kellha fnik salvaġġ. Aktarx li wara li jkun qatta nofs tanar jispara l-hawn lin, kien qabdu tal-ħedla, allura iddeċida li jibni dar ħalli jkun jista' jistrieħ qabel imur il-belt u hawn triq twila. Din id-dar tinsab fit-triq prinċipali li tagħti minn Naxxar għal San Pawl tat-Tarġa. Fil-fatt ftit il-bogħod hawn il-kappella medjevali dedikata għal San Pawl u anki statwa ta' San Pawl għalfej jgħidu la ta' tarġa, xaktarx San Paolo u għaddej għajja u koll, u ta' fuq tarġa u berika u tal-li sarkitlu ftit saqajħ, u semmewa San Paolo ta' tarġa. Ftit 'il bogħod ukoll hawn it-Torri Gawdxi u t-Torri tal-Kaptan, kollha fl-istess triq. Nimmaġinahom filgħaxija jiltaqgħu fil-ġnien li hawn quddiem din id-dar, ġnien pubbliku, jilagħbu logħba karti u forsi jieklu ikla summin jew fenek salvaġġ li jkun qabad lill-Gran Mastru. Ħa ngħidilkom, il-Gvern missu anki din id-dar tal-kaċċa eh, jagħtiha lill-kaċċaturi biex jieħdu ħsiebha. Isimha magħha dar tal-kaċċa. Eh, mela l-miżieb u l-aħrax biżnix għandi nqas Insomma, jaf hemm forsi naf xi ftehim sigriet u minn taħt li għadhom ma qalulniex. Jagħtuna surprise, jiena nħobbhom is-sorpriżi, intom le? Fost il-binjiet importanti u interessanti li nsibu ġewwa n-Naxxar, hemm dik magħrufa bħala ta' Cisju Farmhouse. Din il-binja, l-istess bħad-dar tal-kaċċa, ibniet fis-seklu 18 u hija l-eqdem farmhouse li tinsab f'din iż-żona u għal daqstant għandha valur kbir. Ta' Cisju tinsab fiż-żona magħrufa bħala Ħal Muselmiet li kien villaġġ kejken li maż-żmien ġie magħdud man-Naxxar. L-isem ta' dan il-villaġġ ifisser litteralment villaġġ tal-Misilmin minħabba n-numru ta' Għarab li kienu joqogħdu f'din iż-żona u jaħdmu l-għelieqi li kienu jinsabu fil-madwar fi żmien meta pajjiżna kien jinsab taħt il-ħakma Għarbija. Illum din il-binja ġiet mibdula bħala residenza. Binja oħra importanti fin-Naxxar hija bla dubju dik ta' Palazzo Parisio. Dan il-palazz, li ismu ġie mibdul minn dak oriġinali ta' Palazzo Scicluna, ġie mibni fil-bidu tas-seklu 20 mill-Markiż Scicluna. Oriġinarjament fil-lok kienet tinsab dar tal-kaċċa li ġiet mibnija minn Gran Mastru ieħor, Antonio Manuel de Vilhena, fis-sena 1733. Wara l-mewt tal-Gran Mastru, din id-dar għaddiet għand Paolo Parisio Muscati, li mal-familja tiegħu kien juża bħala residenza sajfija, sakemm ġiet mibjuha lil Markiż Scicluna fl-1898. Il-palazz huwa wieħed lussuż ħafna, bi stil arkitettoniku barokk sqalli. Wara l-Markiż kien ħatar numru ta' periti Taljani mmexxija minn Carlo Sada sabiex jieħdu ħsieb il-bini tal-palazz. Il-Markiż Scicluna miet qabel ma l-bini seta' jitlesta u l-familja tiegħu iddeċidew li jirritornaw ġewwa residenza tagħhom f'San Pawl tat-Tarġa. Wara, dan il-palazz ingħata l-Gvern Ingliż sabiex jużah għal bżonnijiet pubbliċi u għal xi żmien kien użat bħala uffiċini u residenza għal xi uffiċjali tar-Royal Armed Forces, speċjalment fiż-żewġ gwerer dinjija. Illum, grazzi għal privat, dan il-palazz reġa' ġie rrinnovat għall-istat li jistħoqlu u użat għal diversi okkażjonijiet privati. Insibu bini ieħor fin-Naxxar li huwa importanti ħafna, dak magħruf bħala Palazzo Naxxaro. Din il-binja, għal kontra ta' kif juri isimha li nbidel riċentament, mhuwiex palazz, iżda kienet mibnija bħala residenza fis-seklu 18. Il-pjanti ġew diżinjati mill-perit Francesco Sammut sabiex servi bħala residenza personali tiegħu. Għal xi żmien, taħt l-amministrazzjoni Ingliża, din id-dar kienet tiġi użata mill-logutenent fi żmien magħrufa bħala Dar il-Kmand, u aktar tard bħala l-ewwel għassa tal-Pulizija ġewwa r-Raħal Naxxari. L-użu tagħha kompla jinbidel għal skola primarja, bid-dar isservi bħala l-ewwel skola primarja fin-Naxxar, u anki bħala sptar taħt l-art fi żmien il-gwerra għal dawk l-ommijiet li kienu waslu biex jixtru tarbija. Illum, Wara li din id-dar ġiet irrestawrata mill-privat, tinsab għal beħ. Jent, mela t-namlu xie reklam propieta jew min jisemak. Min jafsa timbidel ux din id-dar. Rat u semat minn kollox. Għax kif jgħidu anki l-ħajt għandu widintu. U propju fin-Naxxar hawn żona magħrufa propju hekk, il-widna. Laqam li joqgħodilna bellezza lilna l-Maltin, eh? Għax għal-gossiping l-ewwel nieħdu Morant tal-grocer jew għanċi hairdresser għal tara kem tara u tisma fuq nis. U tajdu l dilwidda xkienet. Fism il-gwerra, il-gvern Ingliż ħaseb tajjeb li jibni sistema sabiex ikun jista jisma' l-għadewwa ġejjin għall-attakki tagħhom. U allura fl-1936 kien bena xi kmamar u tella' ċint għoli b'tul ta' madwar 200 pied imdawwar nofs tond u żebħu kamuflaġ biex ma jagħtix fil għajnux. Quddiemu kien jitwaħħal mikrofonu sabiex ikun jista' jiġbed ir-raġġi tal-ħoss. Ma dawn il-ksejjes kollha kienu jidħlu ġo control room, kienu jkun hemm nies apposta sabiex jisimgħu l-ajruplani ġejjin minn Sqallija. Dan iċ-ċint kien magħruf bħala il-parabolic acoustic mirror. Teknoloġija kbira, u x'tgħiduli għal dak iż-żmien? Iżda mbagħad ġie vvintat ir-radar u dan ħa post il-mikrofonu ma kienx għad hemm bżonnu. Ma' Sqallija mbagħad, wara li bdiet il-gwerra, għamilna paċi kulaċi u bdejna nikkomunikaw dejjem aktar, speċjalment bir-radio link li kellna. Fil-fatt fin-Naxxar insibu żewġ torrijiet, wieħed kbir tal-ħadid u ieħor iżgħar minnu biswitu, b'żewġ dixxijiet kbar fuq il-bejt tagħhom iħarsu lejn Sqallija. Tgħiduli x'jagħmbuhom dawn id-dixxijiet? Dawn kienu jservu għat-traffiku tat-telekomunikazzjoni, jiġifieri tat-telefon u tar-radio. direttament imqabbdin, kollegati ma' impjant simili li kien jinsab f'Monte Lauro fi Sqallija. Fuq it-torri wkoll insibu x'dixxijiet oħra iżgħar li jservu għall-komunikazzjoni interna bejn bnadi oħra f'Malta u anki f'Għawdex. Dan ir-radio link beda fl-1975 u kellu mal-180 channel tat-traffiku internazzjonali, imbagħad aħna ngorru u ngħidu li t-traffiku jeżisti fit-toroq Maltin biss. Illum il-ġurnata jinsab użat biss f'każijiet ta' emerġenza. Somma ħanajdilkom eh, ta' min nagħmlu xi ma nitkellmux.

Barra djar u l-palazzi ġew għandna xar, insibu wkoll qatt ta' torrijiet li huma magħrufa. Fost dawn nistgħu nsemmu t-Torri tal-Kaptan li jinsab qrib il-Knisja ta' San Pawl tat-Tarġa. Dan it-torri huwa magħruf b'dan il-mod għaliex fih kienet tinżamm l-għassa tal-kaptan ta' dawk in-naħat. Dan it-torri ġie mibni fis-seklu 16 u fih wieħed jista' jara l-armi tal-Gran Mastru La Valette fiż-żmien meta t-torr inbena u dik tal-Gran Mastru Hompesch minħabba li aktarx ġie rrestawrat taħt l-amministrazzjoni tiegħu. Torri ieħor magħruf ħafna fin-Naxxar huwa t-Torri Gauci. Dan it-torri jinsab ftit il-bogħod mit-Torri tal-Kaptan u bħalu huwa mibni wkoll fuq tliet sulari. It-Torri Gauci ġie mibni minn Franġisk Gauci minn Naxxar u li għalih ħa ismu. Bil-permess tal-Gran Mastru huwa kien talab lill-Ordni sabiex tħallih iżomm dan it-torri mibni minnu għal ħarsien tal-familja tiegħu. Li ma talba ġiet mill-qwa. Interessanti wieħed jgħid li fil-ġnien ta' dan it-torri tinsab kappella ċkejkna dedikata lil San Xmun Apostlu. Insibu wkoll wieħed mill-14 torri mibnija mill-Gran Mastru Deredin fl-1658, it-tieni wieħed l-imbena. Dan huwa t-Torri tal-Għallies, li oriġinarjament kien magħruf bħala it-Torri tas-Salini. Dan it-torri, minħabba li qiegħed ħdejn il-baħar, beda jitmermer maż-żmien u ġie restawrat mill-NGO Din l-Art Ħelwa. Fl-1955 kienet seħħet traċedja fejn instab il-ġisem ta' Toninu Aquilina fil-bir ta' dan it-torri wara li kien qed iġorr xi flus u ċekkijiet mix-xogħol tiegħu għall-bank. Għal dan il-qtil ġie akkużat u misjub ħati il-kaxxier George Terreni. Illum il-ġurnata dan it-torri jinsab f'qagħda tajba ħafna. Kull min jgħod sitta snin ma jistax ma jiftakarx fl-avveniment annwali magħruf bħala The Malta Trade Fair. Ta' kull sena, diversi nies kienu jiġu hawn ħalli jaraw x'bargain jistgħu jsibu ġewwa t-Trade Fair Grounds tan-Naxxar wara li jkunu ilhom iġemmgħu għalih u jistennew dan l-avveniment għal sena sħiħa. Kulħadd iħobb bargain, le le. Dan l-avveniment baqa' jsir ġewwa l-ġonna ta' Palazzo Parisio għal 49 darba sa mill-1958 sal-2006, sakemm imbagħad iċ-ċens ingħalaq u kellu jsibu post ieħor minflok. Iżda kif bdiet din il-fiera annwali? Mela fl-1948 iltaqgħu xi negozjanti Maltin fi Palazzo Carafa ġewwa l-Belt Valletta u hemm iffurmat il-Union, General Retailers Union, li aktar tard, kif ni magħrufa llum, eh, ġabet l-isem ta' General Retailers and Traders Union, GRTU. U daw iddeċidew li joħolqu avveniment sabiex in-negozjanti jkunu jistgħu ibijaw il-prodotti kollha tagħhom lin nies Maltin bis-sejl. Eh, u aħna l-Malti fejn naraw sejl eh, morru niġru nixtru, mhux hekk. L-ewwel fiera li saret, l-ewwel fiera kummerċjali, saret ġewwa il-ġonna ta' San Anton f'Ħ'Attard u hemmhekk ġabet l-isem ta' The Malta Trade Fair. Imbagħad ħames snin wara, eżattament fl-1957, saret fiera oħra ġewwa l-istadium tal-Gżira, iva, dak l-istess stadium li kienu jgħidu li ma jistax jinbidel fi ground tal-ħaxix. Ħalliha li jekk tmur tarah illum taħsbek qiegħed fil-foresta tal-Amażonja. Imbagħad eh, l-avveniment tal-fira annwali għadda mill-GRTU għal The Malta Trade Fair Corporation u minn hemm ġabu l-avveniment hawnhekk ġewwa l-ġonna ta' Palazzo Parisio. Iżda mbagħad eh, wara li għala iċ-ċens eh, sabu post alternattiv U l-fiera ma baqgħetx issir hawnhekk. U hawn pjanijiet sabiex dan il-post kbir, anki bil-parkeġġ li hawn, jinbidel fi blokok ta' appartamenti, uffiċini u anki parkeġġ taħt l-art. Jekk jingħata l-permess, nistennew u naraw. Il-Knisja Parrokkjali tan-Naxxar ilha teżisti għal ħafna snin. aktarx li kienet diġà f'użu sa mill-1417. Fil-fatt din hija waħda mill-lista ta' għaxar parroċċi, apparti l-Katedral tal-Imdina u San Lawrenz fil-Birgu, imsemmija mill-Isqof Senatore de Mello fl-1436. L-irħula tal-Mosta u l-Gargur kienu jiffurmaw parti wkoll mill-parroċċa matriċi tan-Naxxar. Taħt din il-parroċċa li kienet l-ewwel parroċċa wara l-katedral iddedikata lil Madonna, eżattament lil Marija Bambina, Kienu jaqgħu total ta' 36 knisja li kienu jinsabu fiż-żona ippreseduta minna. Minħabba li poplu naxxari beda jikber, inħasset il-ħtieġa li tinbena knisja akbar minn dik li kien hemm preżenti. Il-knisja li għadha fuq saqajja sal-lum ġiet mibnija fl-1616 biex xogħol jintem fl-1630. Il-pjanti ġew magħmula mill-perit Tommaso Dingli, wieħed mill-aktar periti prominenti fi żmien, tat il-kappillan Dun Ġakbu Paċ. Il-faċċata minn ġewwa u l-kor ġew arranġati mill-ġdid fl-1691 fuq diżinji ta' Lorenzo Gafà. Sabiex tinbena din il-knisja kellhom jinħattu xi kappelli żgħar li kienu jinsabu qrib xulxin, bit-titulari tagħhom jitpoġġew ġewwa l-knisja l-ġdida. Din il-knisja ġiet ikkonsagrata solennement mill-Isqof Alferan de Bussan fil-11 ta' Diċembru tal-1729. Il-kwadru titulari li juri it-twelid tal-Madonna huwa attribwit lil Mattia Preti, għalkemm aktarx ġim pitter minn student tiegħu. Il-vara tal-Vitorja, li ma festa tiġi ċelebrata fit-8 Settembru, ġiet miġjuba lesta direttament minn Ruma. Ta' min jgħid li fl-artal tal-kor jinsab il-ġisem mejjet tal-qaddis Martri San Vittorio li nġib ukoll minn Ruma Il-bieb prinċipali huwa magħmul mill-bronz, xogħol ta' Pio Cellini li sar fis-sena 1913. Fuq jinsabu erba' pannelli bl-arma tal-Madonna, l-arma tal-villaġġ ta' Naxxar, l-arma ta' Papa Piju 10 u anki l-arma tal-familja Zammit li ħalset il-flus kollha sabiex dan il-bib seta' jsir. Dan il-bib ġie restawrat fl-1952 minn Mastru Luċen Saġus bl-ispejjeż jerġgħu jiġu mħallsa mill-familja Zammit. Ġihom li dal-bib, imma ħanajdilkom nalla jkunu benefatturi bħal daw eh, sabiex nkun nistaw insostnu il-wirt kulturali li għanna. Ta' min jieħu eżempju minnhom, eh, mhux li noħorġu l-flus biss, iżda li napprezzaw dan l-wirt imprezzabbli li għandu pajjiżna. Allelu ġejt f'din it-tela magħrufa bħala it-tela tal-la ommu, Imma la Alla u laqqas ommu nassigurakom li qatt ma taraw din it-telgħa. Aktarx li l-isem ġej minn storja ħelwa fejn jingħad li kien hawn omm u binha li kienu tilgħin din it-telgħa u l-omm miskina għajjiet, allura ddeċidiet li tpoġġi bil-qiegħda tistrieħ qabel titla' dit-telgħa kollha. Imma t-tifel flok qagħad jistenniha hemm qabadha fuq spallejh u tellagħha t-telgħa kollha hu. B'saħħtu bilfors kien dat-tifel, eh? għax ma naħsibx li ommu kienet tiżen xi kilo. U allura bdew jgħidulha, It-telgħa tellgħa 'l ommu, u minn hemm xi għorrief dawruha għal talla' ommu. Bħal dak li qallu, Għaddew minn hawn huma sejrin lejn l-Eġittu. U ma' din it-telgħa wkoll hawn marbuta diversi stejjer tal-waħx, tal-biża', fejn jingħad li jkun hawn tfajla tħuf fil-madwar. Tistenna l-karozzi għaddejjin tagħmlilhom sinjal biex jiqfulha. Kull min jiqfilha ma jarajx aktar tisparixxi. Iżda min ma jaqfilix isiba fuq is-sit tal-passiġġier in-naħa ta' wara. Kemm nibża' kieku? Le, le, le, le, żgur ma ngħaddix minn hawn, eh? speċjalment fil-għaxijiet ma mhux inzertal dit tfajla. U ħanajdilkom ħa ħallikom Ma jmurx, diġa bdiet ħufla hawnhekk, eh? U ninzerta, għax ħa ngħidilkom, eh? Ruħ aktar minn dan nispiċċa. Qabel nagħlqu imma, l-istess u tal-okkażjoni, mir-raħal tan-Naxxar għar-raħal li jmiss.